my country pipo una welcome back to my channel today anita handler don allegedly come out to control other housemates with her account and the thing don go wrong and also onyeka and her sister chizoba dem don finally come out to come reveal to the general public say dem no be sisters after dem fight and dem expose some secrets about themselves. Don Anita from the Big Brother Naija no looseguard season, her handler wey be say dey for Twitter and IG, the handler don go looseguard. So as we all know, Anita and Topper dem dey do um relationship for inside the Big Brother house and by mistake, um anita handler come mat to control tofa without swishing account to burner account as we all know some house mate dem dey always troll people to dey troll their fellow house mate but dem dey always use burner account even me wey be say be blogger most of the time if i wan go attack person i no dey use my direct account i go go use another burner account na so dem dey do am if you know say you no want you no want make dem know say na you dey do am. So a particular person come out to come tweet something wey make Anita handler come respond. The person say you people are not okay in the head. You think Topper doesn't have class because he doesn't talk? Do you know Christopher Joseph Bassi? People don dey talk down on Topper because of the way they do like mumu for inside the house. E be like who dey dey push. So people dey always curse the boy. They say he no get sense, nothing, nothing.

the handler no stop for there o e con go go dey attack kelly rae con say even kelly rae knows he's not giving he said he's floating in the house and doesn't know what is keeping him afloat con put laughing emoji later when she don when her eye con open say ah i dey use this girl account take dey talk all this things take dey throw her fellow housemates o e con run go delete the tweet but before e delete am Nigerians, fans, we be Naija fans, they don screenshot the whole thing and they don post and bloggers don carry am. First of all, if we wan even start from the starting starting, Anita no dey give us any content inside that house. Na Tofa, Tofa na be the only content wey Anita don ever give us since this show start. The, my eye and una eye no fit be the same. To me, I no go fit classify um, Anita as

um Victoria furniture. There is nobody wey be furniture reach Anita for that house. Nobody comes close. So as the whole thing don unfold like this, breeze don blow, fowl yansh don open, Anita handler have been exposed. He come come out to come turn the thing. He wan he wan use sense for on, on, on all of us. So now she come come out, come talk say no, say na person na um, say na person na hack the account, say they hack the account, say the person wey hack the account na bad na bad man.

Una remember for shine your eye na so white money come out too dey say dey hack your account ah ah shey dey hack labour your own abi which person own again dey say dey hack all those ones we know the game una no fit deceive us make we see how fans react after this kind mistake wey be say Anita handler make for i for um twitter.

and dat hacked account claim was so predictable and flat dey should let dat handler go becos he or she is sabotaging anita's game to me dat handler don finish anita kpatakpata for dis show i just hope say anita fans dey strong enough to fit hold her down becos with all dis tins wey be say dis handler don do e don spoil show e don really pour sansan for anita garri. So unto di Shakers war, Chizoba and her sister Onyeka dem dey fight war wey be say di whole nation dey on stand still. According to Chizoba, she dey complain talk say um Onyeka dey very self centered, Onyeka no dey reason another person matter, say Onyeka dey always make side comment about their family wey be say dey piss her off. Remember say on Sunday, Ebuka expose some things wey be say um onyeka tok behind her sister back wey be chizoba and dat tin still dey vex chizoba since den according to chizoba she dey claim tok say onyeka go dey dey for back dey tok certain tins bad tins about her for her back den go come for front come dey claim sister sister and all of dat im go ahead to come tell onyeka say onyeka should be ashamed of herself Onyeka on the other hand come tell Chizoba say you are very very stupid. So in the heat of the argument, Chizoba come waka comot, come just dey lament, come say um, Onyeka is just so self-centered, the most self-centered person wey be say she don ever see. Say every time Onyeka go dey talk say Chizoba mama no like her wey be Onyeka, whereas e go come come later come dey talk say they are sisters. So um Onyeka as um Chizoba waka leave Onyeka, Mbadi wey twin um Osi come dey tell her say make he go apologize to her sister Chizoba say the sister dey angry. Onyeka say never, she no go apologize to Chizoba. Say anything wey Chizoba like make Chizoba do. Dem say anything wey be say your blood do you, e no suppose bo pain you reach your bone.

One thing wey be sey I don notice about Onyeka, Onyeka no send anybody for that house. Na one thing about that girl, she is always everywhere and she no get anything good to talk about anybody. All the friendship wey be sey she dey do for that house, all of them na just fake in my own opinion. It's all fake. If you fit if you fit dey talk bad things about your own flesh and blood, okay make we say una two no be sisters or whatever but una two come into the house as a pair, if you fit turn your back on your pair just like that, sha take am easy o so make we see has fans take react as dia fans checker fans take react for dis gbas-gbos wey happen between she and her sister so di first person here say onyeka isn't big on family and she's forgetting that in di end it's only your family that truly has your back she would do anything for di game even throw her sister under di bus that's very vile person come put emoji wey dey throw up anoda one come say onyeka only thinking about money and saying woreva

chase money um family go always dey money go finish one day whether you like it or not if you no invest am well e go finish even the one wey you invest well sef something fit come the money go disappear but your family go still dey for you Nneka need to wise up and settle with her sister make she no allow pride make her spoil the relationship wey be say dey get over all these years una take care una bye.